Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tsamiša go semoya ka Doctor Makgabo. Le kgone ke rata gore re dire reading ya rena. Reading ye e tlaleletša reading yela re bileng le yona mabane mo e le gore ke be ke bolela ka re dinya mabane mane ebile 31 tša may 2022 mo e leng gore e be bolela ka dilo tše di tlo tlhaga mabane and dilo tša gona e be bontšha gore a se dilo tše di botse mo e le gore ke boletše kare ba bangwe ba lena le ka ba le gore you are going through some things o kgwetse le gore go na le tše le gore di a diragala ka bophelo ba gago tše le gore ga di go thabiše di ya go stressa mo e le gore mafeletšo stress o ge se ka gola e tla ba depression sa ba sa go biletša malwetši a mangwe a e mohlong o ile a ka bang o ile a ba a go bolaya ka bolela mohlala ka re e ka ba le dilo tse gore di amana le tšhelete e ka ba e le ntho e le gore e amana le mošomo wa gago mo o berekang gona mohlho mongwe ga o seka wa thaba e ka ba e le mohlho mongwe e le ntho e le gore e amana le di-relationship tša gago mohlho mongwe go na le mathata ka raga relationship ya gago and then ka buša ka ka ka go ba le molaetša wa tšwa go badimo e le gore o bo o bolela o re go na le sefifi ka ra bophelo ba gago

So reading ya today e sa tlaleletša godimo ga ile ya mabane mo ke ke tšere dikgati tše e leng gore ke dikgati tša badimo dikgati tša mangelwetše e le gore di tla ba di re guida badimo ba re guida gore na ge situation e ile ka moka tsela ela ke eng le tša santse re di dire ana ba gona na ka ka maphelo a rona na ana ba bona disotlego tše re sepelang ka re ga tsona na okay so pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena go semo ya ka dr magabo ke a le amogela tšatši la lekgono ebile ke re naba maoto dipsineng ka reading e ke le tshwaretseng yona tšatši la lekgono ge e le gore reading ya maabane e be e sa sepedišane le wena ee e ka ba e le gore e sepedišana le o mongwe motho o mo tsebago ka maele a nale le maele a le gore o tlo a kry-a today ge o tseba motho we a le ka rapholo ba gago o tseba gore this, people, this person o na le mathata le ka o tšea maele a khe o mo eletše ka ona goba motlho mongwe o mo forwardele this reading ebile ke kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le kgotle le notification bell gore ka mehla re uploada di-video le kgone go tseba le shere di-video tša rena le batho ba le gore la ba rata ke a le leboga okay ke na le karate re bitsa re ke the great teacher e re learn from spiritual e-, experiences o re ke thute go tšwa go um di-experience tša semoya ke thute ditaba tša semoya and then ke na le the star ancestor a re follow the voice of your soul star ancestor a re a re o theletše o theletše lentšu le le tšwang mo mo moyeng wa gago e sa boela back to mola mane ke le botša ke re nna ka ka moreng o lete kerese o tšhele metsi ka ratlelase ya gago gomme o connecte to your soul ke na le the traveler a re move in a new direction o ra gore change direction ya gago ge dilo di sa go sepelele gabotse then o bona gore ebile di ka se dule di dirile o lekile change direction ya gago tlogela dilo tse o di dira ka gore ga di go berekele le ka go kry-a dilo tse le gore di tla go berekela ke na le the trader a re exchange energy to create abundance ee gore dimpho di tle ka re ga bophelo ba re go fa ke go fega ba re motho ke motho ka batho okay ke na le the uh, guardian are shift your perception change dikgopolo tša gago okay yana a re thoma go bala dikarata tša rena ke tlo thoma ka the great teacher le the star ancestor learn from spiritual experience and follow the voice of your soul the great teacher o re o tsebe gore yena o na le wena ka nako tšohle. Ke ka baka leo a rego ke thute ditaba tša, tša, tša, tša semoya. Connecta spiritually le mangweloi a gago. The great teacher o tšwela bjale ka an ancestor, goba mohlomongwe a ka tšwela bjale ka lengeloi la gago. Ga e tla go wena o re, Ke tla fela ke etla ka nako tše dingwe, ke etla bjale ka leba leba le letšhou le le botsana le le gore tla no fela le tla ka mo motseng wa gago goba le ntse le fofafofa mo gaufi le wena wa sepela o ka toropong o sepela ka maoto lebatšhing le la fofafofa mo gaufinyana le wena wa sepela o ya kae kae kae kae lebatšhing le la fofafofa mo gaufi le wena ore o tsebe gore yena o na le wena ka nako tše tšohle wa bona mathata a gago ebile wa tseba ebile wa bona gore wena Ka se sebaka go diragalang ka rabophelo ba gago? Ge dilo di sa sepele gabotse, o a tseba, e bile o tla ba a tsebile kgale gore ka date e so dilo tša di ka se sepele gabotse. Mare eupša o re, Ge o ka, o ka ntheeletša, wa connecta to your soul, wa ntumelela ke tla ka rabophelo ba gago. Dilo tša mohuta o nka go bontšha tšona mo diponong le mo ditorong. Ka leka go o advisa, ka leka go o kgala ge ke bona o e tšwa tseleng, gore o boele tseleng. the the great teacher le yena the star ancestor star ancestor ke ancestor wa wa ngwedi o tsebe gore like ge re tla ka seteng tša ditšhelete go ka kgwetša le gore o ba le motho la gore go tshwere tšhelete o ka re ya o tlhotlhonya re na le go ba le bothata bo boso le nna ne ke le ka mokgwa e ke tshwere tšhelete shem ya ntlhotlho e ntlhotlhonya la mafelelo e re nspende nspende kore go na le gore ke itse ke save aa nka ope ke ke phe leeto la one gore nna ke no ya toropong le ke ntse ke tsara ke nyake selo goba ke molong le ntse ke tseba gore ga ke nyake selo ko no reka dilo tse e le gore ebile di gona ka gae ko no reka dijo tse dintšhintšhintšhi tse le ke ntse ke tseba gore di gona ko no tlaleletša o ka re tšhelete la o ka re ya tšhaba or some e tla fela ge e dutše ke no tsena ka shopong ya diaparo ke no reka diaparo tše ke sa dinyakeng o kgwetse ke na di teng tše dintšintši dibeke teng tše dintšintši e le re bile a ke nke ke diaparo le o diaparo o kgwetse le ke na le kobo e le gore sale ke e reka maybe five years ago sale ke e apara ga tee fela mara kona ke ntše ke sa reka ee ke meleko dilo tša mphutso nowe ba na le go bereka gore go tshwere tšhelete o se kore o se ka kgona go e saver o gopele gore go e saver ga o savele wena badimo ba gago ba fa tšhelete a ba re ke savele ba re savele your coming generation ba leka gore o change generation ya gago ya ba generation ya go sokola e be generation e le gore e successful ka re ka nako tša bona le bona ba ba le successful mohlomongwe kua morago ka no ba go bile le ba bangwe ba di-ancestor ba e le gore ba ile ba thwa goba mohlomongwe ba sa dira dilo ka maleba ba sa followa di-instructions tša di-ancestors tša bona ke ka baka leo kgotse le gore go thomile ka mo lapeng ka mo goba ka mo familing goba ka mo ara leloko go thomile go ba le mathata a go sokola then go ba le ba ile gore kore go sokola go la re re feletse ebile re go tlwaela go wa ka rena it's part of life kore o ka re bile ra go enjoya so bona ga ba enjoy ga ba rate le ga tee ba bona wena o fela o tlhobaela nako tšengwe pala ko tshwara ke boroko ka baka la mathata e le gore a ka mo monaganong wa gago o naganne tšona dikoloto tšela ga ba nyake le ga tee ebile ga ba rate ga ba rate ba bona nako tšengwe sepela o ya go kgopela kae kae ga ba rate ba bona nako tšengwe o tšo kgopela kae kae ebile o pala le ko di bušetša dilo tšela o khutela batho ba le ba o thušitšeng ga ba rate because ba rata gore o phele ka tsela ya nnete so ka nako nngwe o setse o ne a matlha ba kgona go bontšha ba kgona tla mo wena mo ditorong ba o bontšha gore šomiša tšhelete gabotse bea tšhelete o save tšhelete o mara go se connected le bona ge o sa ba acknowledge ge o sa rapele ba ka se kgone go tla go wena mo diponong ba tla ba go bontšha gore ei nko save ka nako nngwe ba dira seo ba setse ba tseba gore na ka date e so go tlo direla one two three ene ba tseba gore ntho e la e tlo affect ene ba nyako go bona o lla ga ba nyako go bona o nyamile ka re go lla go nyamile go rapela ga o kgone connecta le modimo le mangelo a gago so ba le ka go thuša wena ba leka go thuša your coming generation ye e le gore le bona e sa le generation ya bona ke leloko la bona so molaetšo mogolo mo go tswa go bona ba re connector to your soul ka mokgwale ke boletse ka ona mabane ka re fela o dula kore at least once a day kry-a fifteen minutes to thirty minutes of your time Ka nako e ntši re boa meberekong, re thoma ka dipitša, ra fetša, re o dula kwa TV, ra lebelela TV until ebile re potuma, go tloga mola TV, re tsena mapaeng ra ya ka boroko. Motho a ke phena ka gore a no nna ka kamoreng ya ga a itee, a connecte spiritually le badimo ba gage. Okay, and then ke na le the traveler le the trader ba re move in your direction ba buša ba re exchange energy to create abundance. Mo molaetšong mogolo o tšwang go mangilwe a gago, ba re ge o bona gore dilo ga di go berekele, e ka ba e le mmereko le gore o bereka mo gona, ga o thabe kore mmereko ga o thabiše le gatee. Every day go swantše o tsoge wa lakalela, wa lakalela. Ge e le Sontaga go sa sa o ya mmerekong ka Monday o setse o lakaletše gore eish etse o sa setse ke ya kua lefelo le la ke sa le ratego. Ee, ba bona gore wena ga wa thaba mo leng gona, ba bona. Ke ka fao ke lebaka leo ba rego le ka go nyaka mebereko e mengwe ga ba re resigna e re go le gana mowe o sa go ratego o no fela o applyela mebereko e mengwe ka montle ka moke goba o lebelele gore okay nna ke studišitše nto e so a kere ene ke bereka mmereko mosene mmereko ga ona po nthabiša e re o sa le gana ka mo mmereko no we o sa na le nako o lebelela gore na keng ntho e le gore o ka e studiša e le gore mmereko ona o ka o thabiša then thoma gane jalo o seke wa re ke tla thoma neneng thoma gane jalo o registare le di-college tše ditseng mo e le gore o ka kgona go kry-a certificate sa sa sa sa ona mošomo sa sa yona thuto ene la ile gore wena ya go thabiša gomme ka sona certificate seo tšetleng o tla ba le diploma jwalo le jwalo gomme wa tla go kgona go nyaka mošomo e le gore wena wa go thabiša okay o ka no ba ile gore motlho mongwe o ka no ba o se kgone go tsena sekolo go fitlhela um dithutong tse dikgolo a kere mara ge e le gore o bereka mo e le gore ga wa thaba le ka go applyela go gongwe o ntse o sa le ka mo mmerekong o nongwe o seke wa tlogela total ka gore ona mmereko nowo le ona o file ke badimo ba gago o file ke mangweloi a gago ke ka mokgwa e le gore wena di-blessings tša gago di tla ka gona go ka no resigna ntle le permission ya bona ba tla nyama ene ba tla boela morago ba sa tlhola ba sa go fa selo wa thoma wa sokola so ba buša ba re le ka go change dilo tša gago ba bolela kudu ka the trade ba bolela kudu ka ka thuto thuto thuto e ka ba e le ya gore o ya ka sekolong wa ke thutela nto itseng a kere and then thuto gape ke ene le ya gore le gona o ke thutela matsogo mešomo ya matsogo go bona gore wena ntho o e ratang ya matsogo ke itseng goba you are good ka dilo tse di itseng tša matsogo dira jalo go ne ba ba motho o rata mechanical go lokiša dikoloi ga rate mechanical e la gore yena a studiše mechanical a sepela ya bereka company e itseng maybe a bereke as eng eng technician goba eng eng o rata go mo e le gore yena o tla ke bereka ka matsogo so go na le batho ba ntšho e le gore o ka ya go bona ba ya ba go ruta mošomo owe and then go sasa wena o tla kgwetsa o butše um eh, pleke ya gago o butše workshop ya gago mo e le gore o tla ba o lokiša dikolo tša batho ba bangwe ebile o ruta batho ba bangwe kore mo the trader le the traveler ba go botša ka thuto ba go botša ka thuto so go na le mebereko e mentšhi ya matsogo e le gore o ka e dira gwa ba le motlho mongwe kgotse le gore wena o rata mmereko wa carpentry kry-a mo e le gore ba ruta dilo tša carpentry o yo ke thuto o ka ba o rata mmereko wa go roka sepela mo e le gore o ka ya gona motlho mongwe e le gore wa šoma kae kae it's fine o se ka tlogela mmereko e re ka di-weekend o ye mo e le gore ba ka o ruta gona and then wa tsare every saturday ke ya kae kae ba nruta mošomo le wa go roka ka lena matšatši ke tlo ke thekela motšhini wa ka then le nna ka thoma go roka ka rokela batho then ge ke bona gore business ya ka ya gola then ge e le gore ke rata go resigna kwa mmerekola kwa berekang then already ke setse ke thomile business ya ka ebile ke tlo kgona e sa tlo gola ka ba ka kgona le go hira batho ba bangwe ka thuša batho bangwe ka mešomo so go na le ba bangwe batho ba e le gore ba rata art ba tseba go drawer o ka no ba o le mošomong wa gago e re ka di-weekend go sa bereke o ke thekele dilo tsa go drawa ganyane ganyane gomme o thoma o drawa dilo tsa gago ka di-heritage day kgwetse le gore kae kae go na le function e itseng rwala dilo tse wena o di draileng o yo rekiše kua le ka sebe ka di-heritage day ka di-weekend wa rwala dilo tsa gago tse le gore wena di-paintings tsa gago tse di botse tse le wena o di draileng wa ya gana molamolong goba even online o ka tirekiša then keng ke tšhelete ke letseno le a tsena ke ntho la gore o seke wa dula fase wa lebelela gore ke bereka kae kae mo e le gore badimo ba gago le bona ba go file um ba go file dimpho tse di itseng ba go file di-gift tse di itseng gift ya kgona go drawer gift ya ya ya kore ya kgona mmereko wa carpentry gift ya kgona mmereko wa mechanic gift ya kgona mmereko wa painting goba mmereko mongwe mo itseng goba ba bangwe bile ba na le yona gift o kgotse o rata farming too much e o ka no ba o sena ploto mo o ka yango wa lema gona mara o ka bolela le batho ba community ya lena la kry-a space nyana mo le ka se kry-ang gona gomme la thoma go jala goba gana ka mo lapeng la gago wa thoma ka gona wa ke jwalela merogo ya gago mola wa tsa gore wena go nyaka di-vegetables ga o sa ya dishopong o na le tsona ka mo gae wa tseba gore tšhelete ya gago e tla reka tše dingwe and then wa tseba gore ge e le di-veggies tsona o na le tsona ka malapeng la gago modimo o re file naga o re file mabu a e leng gore a fertilize soil modimo o re file le dienywa O rile, Jwalang, le buneng, le pheleng ka tšona. Yona merogo e nela ke dijo tše di botse tše le gore di a nyaka ka ra maphelo a rena. So ka the traveler le the trader ba le ka go ntšha ka re ga situation e le ya mathata a tšhelete goba situation ya mmereko le e le gore wena ga o rate goba ka ra relationship e le e le gore wena ga yo go berekele. le ka o nna fase o leka go solva mathata a gago ka ra situ- ka ra relationship ya gago go bona gore mo o ka- o- o ka- ebile o ka se dule go lokile go na le gore o nna- o nna the next coming thirty years or fifty years ka ra relationship e le gore ga yo go berekele e go tshwariša stress tšatši ka tšatši o feleletša kae pheletšo ya gago e tlo ba malwetši pheletšo ya gago e tlo ba lehu le le gore le tlo tla before time so go bona uh, situation e sa go berekele e tšwa ka ra situation eo le ka go kry-a dilo tše dingwe tše e le gore o ka di dira ka raphelo ba gago tše e le gore di ka o tlišetša lethabo ka raphelo ba gago ge e le mathata tšhelete ee a ka senapa fela same, same day goba same time a tla tšea nako kudu ge e le gore maybe ke debit orders tšelo motlhong o lo tsana dilo tša boma five years seven years jwalo le jwalo mara o ka seno lla for seven years every month ke wena wa lla no ke ra solution to the problems le ka go dira se sengwe o bone gore okay ge ba tšea ka kua at least mara nna ke tla kgona go phediša bana baka ke tla kgona go support bana baka ka gore ge o setse o na le mathata e ka ba mathata tšhelete e ka ba mathata maitseng ra tseba gore mathata le re a tša re boa le yona ka mo gae and re di yang ra tšholela godimo re potliša dipelo tša rena godimo ga ba lapa la rena go boa gae o kwatišitše ke tšone o kwatišitše ge ngwana a re mma one two three o setse o kwatile ngwana o ka mo fetola ka mokgwa mongwe ngwana o la ga a tsebe le wena go dira sewe ga o dire ka bomo ke mathata ale a o dirile gore o fetole ngwanola ka tsela itseng then go ra goreng o tša stresela sa gago o se dyang o se transferela go ngwana ngwana o sa sa ya sekolong ngwana ntho ele sa le mo monaganong wa gago wa gage ngwana ga se a thabe ngwana then ka sekolong ga ba ruta ga di sa tsena ka baka la stress se e le gore o se tšere go wena ka mo gae wena o se tšere from batho ba dikoloto ba ntse ba go founela ba nyaka ditšhelete tša bona so badimo ba ba re re a tseba ebile re a bona mathata a gago re tlo go thuša bolela le rena re tla go thuša ga ba gane and ebile ba tla tla go wena ka ditoro goba ka yona intuition ba ofa kore di-ideas ka go fapana ga tsona dira so dira so dira so dira so gore o kgone go tswa ka ra situation e le gore o ka re ga yona ene ke a buša gape ke na le the air guardian e re shift your perception ba re tšhentšha megopolo ya gago tšhentšha ka mokgwa o gopolang ka gona ge e le gore wa bona gore dilo tše ga di go berekele why o stika mo go tšona le ka go tšhentšha dilo kore kgati e bolela ka mešomo e bolela ka go dira di-decisions good decision making and e bile e bile e bolela ka gore go kry-a solution to your problems ke ntho le ke boletse mabane ka re problem e nngwe le nngwe e na le ya fela e na le nako ya yona e le gore ya fela ka bolela ka re mathata ka mehla a khosa ke rena batho so go ra gore ke rena batho re santse re make sure re mathata ke a fele okay ke na le action ka buša ka ba le purity go ka gopola kgati ya tšamane go wena le kgati e be go bolela ka darkness e bolela ka lefifi ka ra bophelo ba gago so mo today ba bolela ka taba ya purity go yo go yo um connected to your soul moya o mokgethwa o tloga kua wa godimo o e tla mo mmeleng wa gago o tsena ka gare ga mmele wa gago o kopana le soul ya gago o tliša letago ka ra bophelo ba gago so di-negative energy tšela di di a sepela gobane di tšhaba seetša bathakathi ba tšhaba seetša di-entities di tšhaba seetša so the only way wena ya go lwa le those negative energies the only way ya go tloša lefifi le o ka ra bophelo ba gago ke through connection to your soul o acknowledge badimo ba gago le mangweloi a gago o rapele o bolele le badimo ba gago ene ba buša ba re tšea action ke nako ya jwale ya gore wena o tšee action o leke go solva mathata a gago o swanetše o thome gane jalo o seke wa re ke tla dira neneng thoma gane jalo ke na le karata tše pedi tša go tšwa go the mother earth yena a re patience a re i am patience born of wisdom for i know what you shall be i wait for your readiness I shall never tire of encouraging and believing in you. Your soul is held in my hand. A re yena ke yena Patience. A re yena ga a fele pelo. Ga a fele pelo le gatee. So yena o emetše gore wena o mo acknowledge o mo amogele ka raphelo ba gago o ke thute go rapela o ke thute go bolela le badimo ba gago bona ba go emetše ene ebile a bolela a re yena o tla tšwela pele go go encourage go go kgothatsa gore o dire dilo tše dibotse ebile o tla tšwela pele go go believer mo go wena go tshepa gore one day o tla change wa ba motho e le gore badimo ba ba nyaka gore o be ka gona o tla change wa thoma o bolela le badimo ba gago o tla change wa dira ka mokgwa ba go bojang ka gona ka nako nka setse ke boletse ka gore ba tla mo ditirong ba go botsa gore aa o se ka dira so nako nngwe ga re ba theeletše dilo tšela ba lego re se ke ra di dira ra di dira maphelo a rena a thoma a hlakahlakana a re yena o tshwere moya wa gagwe ka mo diatleng tša gagwe so molaetša ke molaetša mo botse already ba setse ba boletse ba re connected to your soul connecta spiritually to your soul o connecte le le moya wa gago go connectile le moya wa gago a re moya wa gago o ka mo diatleng tša gage ke the mother earth ke the universe moya wa gago o ka mo diatleng tša gage tša gage so ge e le gore moya wa gago o ka mo diatleng tša gage ene wena o connectile to your soul obviously go ra gore wena o tla be o le ka mo diatleng tša gage go ra gore wena you are protected

mathata ao ka mokana ga ona ba a tseba ba a bona any and all problems the material and the spiritual are within the realm of my interest and power to resolve be peaceful my blessings are with you o tsebe gore mathata ka moka e le gore o ka re ga ona ba bona whatever you're going through ba bona badimo ba gago le mangelo a gago so mother earth a re yena o tla go thuša ebile o tla go fa maatla a go resolva mathata a gago a re o be peaceful kore o be le khutšo mo moyeng wa gago o nyaka khutšo ga nyake ntho e la gore wena ka mohla o swantse o robale ish mathata le a thoma o kitima ka mara tlhogo wa tsa keng ga o sa ipsina le ka boroko ebile ga o sa lora toro tse dibotse o ne phela o lora di-nightmares mowe o phela o lora o kitimišiwa jalo le jalo ka baka la gore ge o se peaceful automatically o dirang o bula lebati la di-negative energy gore di kgone go tla di o kry ka speed mara go le peaceful di palela ke go tla a re o tla go fa di-blessings ka nako tše tšohle ke a le leboga ke reading e botse gomme ke a le leboga dipsineng ka letšatši la lena